only Odiro. Negibino sini bwana irwakore maber bwana. Erokamano. To ma ok ataya mar misumba bwana. Irwakori maber kama to dhako ni onge go, do in complete. Oyude koso ok oyude? Oyude koso ok oyude? Ere dhako moyie be dhi koda? Koro go yude to ok udwara. Dok nyiso gimomiyo an single. Lakini gima ng'eyo eh. en ni osiepe mang'eny to koro idhi wito nikech misumba dilo tek ing'e ni nyaliki gi sut tiduogo ichieno nyithi wilis gi gine gi kandho
wapiga kofi audio
ing'e ni misumba odwaro mana gik moko ariyo kodwa gik mang'eny Koseyudo pesa mar madono gi chafu e kibanda to gi data, donge landlord onyalo pondoni? Eh, lakini jodala wakare nyawachoga pile ni pesa ber to uona riambo. Pesa ber. Donge uneno kata ya uneno tho kata kaka magotho. Kitho ka in gi pesa dhako miele liendi omor kech milion moko prabiriyo rite. Milion moko prabiro timo ang'owa? Ogoye gad. Yawa kare jochane ma mondo giywak. Dhako ywak ma dhako ywak ma kare gima timorega en ni oparore kata kuma obiro yudo siling apar ong'iew go avocado omed go lago sukuma. Jochane ma mondo giywak. Hmm? Ing'e ni gima timore by kisayo koriki ja pesa kinyiko magoa. Wawuonde ni bath dala magoa kanyo bende yike ng'at moro maonge gimoro. Ing'e kaka pastors wuondowa gitemo convince wa ni kata kitho e piny ka kionge gimoro to polo kucho nitiere gimoro. Ibo neno ka ng'ato ng'iewo gorofa mar ng'ato ma worth 50 million to timo ni To wacho ni piny ok dalawa, dalawa nie polo. Kik ng'ato wuondi, piny ka midake maber. In isewinjo ka muma wacho pisa gi baga? Isewinjo kama muma wuoye pisa gi baga? Isewinjo ka muma wacho ni polo kucho obiro chamo Arabian shawarma? Onge. Simwang'eyo polo kucho kono ni nwacham olembe, idwa muodo mapera nyaka karang'o? Idwa muodo mapera nyaka ka nyaka karang'o? Lakini wadwa Valentine. Aneno ka nyiri ni ka to unis ni star moro ni baby daddy. Nitiere ng'ama onego bed ni iluongo ni baby daddy gi gimoro no. Koro wakoni Gima timore ka ng'ama monyuologo nyathi onge payslip ma kodhi a bank togolo 50,000 bwana mano ng'ama nomiye ich mano ok baby daddy. Nitiere pogruok e kind baby daddy gi ng'ama notimo ang'owa ng'ama nomiye ich. Ka ng'ama onyuologo nyathi romo kodi e bwo flyover to ting'oni diaper bwana mano ng'ama nomiye ich. mano ok baby daddy. Kasto bwo flyover kanyo bende uchamo umudo mana bando bwana, mano ok baby daddy bwana. To jo asla bende bange gi mshwari bwana, mano ng'ama nomiyi ich bwana, wewano bwana, mano ok baby da, mano ok baby daddy. Koro gima timre nitiere ga pogruok wakoni jodalawa Pod wanwanwa ni pesa ber. Ing'e ni ng'ato kaka uh, wakili Willis gik mang'eny chando wiye. Ing'e ni gipenjore gimomiyo jochan nyuolo nyithindo mang'eny. Buse penjoru kamano. Gima timore sani mago nigi nyathi adi? wiye ne chandre ki odhiyo e education osain ku wapinge nyithindo kokalo gik moko chapo wiye donge bwana jachan nigi investment adi en mana dhako kende apenji ok inyal gineni ng'ama onge pesa dhako investment mari emomiyo nyithindo inyuolo ma inyuolo ma ma nyaka mogik inyalo wichori iluongo ni tosa inyuolo nyithindo mang'eny marach Donge. Kasto ing'e ni jachan bende, ing'e ni ng'ato kaka Willis en gi mwandune moro Mombasa, jo county government dwa goyo gi tinga mo mobedo nature, kaka ipado gi nature. Mano nyaka chand chunye. Ng'ato kaka Dr. Shem samoro yath pok odonjo e clinic moyawo ginene ka Lang'ata kani. Chunye nyaka chandre. Koro an an odiwo manindo gi ne- total net worth ne under one roof. Winjo? Kabuok Kama uko scheme ana ni mana an gi stove, macha ufa na macha bisen adhi mbele gi nindo katigo jakuo dongo kochuna an gi mwandu na ng'o an gi mwandu na siande wan ruo donge koro eh, mani mani pogruok e kind ng'ama nigi pesa gi ng'ama onge go ng'ama nigi pesa paro paro mang'eny donge koro hey, valentines edition Wakonie gimoro. Nyithindo biro ka. Wamose jogi hawa. Bwana anyalo tho mok amosi. Apenji Len, in be kaka ijaber ne ng'ato ichora ahicha rucho nambani adier ma Nyasaye. Koro ing'e gimomiyo amoso Lin? Lin ing'e Lin en nyako ma serious kata diet ne ber. Lin kata kodhi ga budho gik mochamo ber. Emomiyo anyiso ji ni cham gik mitimo ng'owa mimiyogo kaka kawuono wan ilpak inyalo metho inyalo chamo gweno donge. Bisechamo gimoro ma juma achiel imuori bwana ipenjori to ang'a timre ang'a timre nachamo ang'o atuo aa ok ituo Samoro iti uri chamo pizza ma ineno ka in gi higni piero ariyo dong' njofni diwuon iketo ne gi sum. Inyalo chamo gima king'iyo go ma imori ma imori ma eh jodalawa. Asanteni sana Nairobi.